hello everyone this is pesi from digital 100 so mulast video medu takataura kuti toda kugadzira asocial network e, mukosi yedu but change tapedza ndo project yatoda kuita but for us to be able to create chinhu chakaita sesocial network tine maskills atinofanira kunge taacquire tine maskills atinofanira kudzidza so that we'll be able to create it because im sure kuti vazhinji venyu vari panapapa vanhu vasati vamboprograma vanhu vasingazivi kuti programming chii and saka tichadzidza chese chatinofanira kunge tichiziva for us to be able to create a what esocial network saka chekutanga tanga ndechekuti tinoda kuziva nezvinonzi chinonzi maprogramming languages and maprogramming languages uh, computer yakafanana nemunhu wekuti ane acertain language yaanonzwa ukataura nemunhu ukamuudza zvekuita nelanguage yaanonzwa anobva aenda obva aita that task same applies to computer une a language yaunofanira kutaura nayo uchiiudza and kana ukataura nayo uchiiudza language yainonzwa inobva yaita zvauri kuiudza kuti iite for example kuti zvaukaiudza kuti ndoda kuti udisplaye word rokuti tichita 100 ukaiudza nelanguage yainonzwa inobva yakuti splayer word rinonziti rinoti tichita 100 and saka kana uchiita programming kana uchiprograma uri kuiudza zvekuita uri kucreata e software uri kucreata e website saka computer unoiudza sei zvekuita heyasiyana nevanhu kave kuti hatikwanisi kungotaura nayo totoiti computer ita zvakati computer ita zvakati tine macodes atinonyora tongomanyura panhu one ari mainstructions nemasteps awo toda kuti uite zvakati ugoita zvakati ugoita zvakati ugoita zvakati unenge uchiudza nemacodes thats why vamwe vachiti kuprograma vanokuti kukoda vazhinji vanototi kukoda because uri kuipa macodes uri kuipa mainstructions through macodes aunodi aunonyora saka macodes aya ane matypes akasiyana siyana because tataura zvemalanguages kune malanguage akasiyana siyana anoita zvakasiyana siyana isusu kuti izvo tizogadzira yesocial network yedu tine maprogramming languages atinoda kuziva akasiyanei but for now tine mashoma tinoda kufokasa nawo ekuti tidzidze mabasics awo and saka kaindivhure this file titaure nezvatinoda kuti tidzidze pane inonzi html pane inonzi css pane inonzi javascript saka isusu chatinoda kutanga tanyanya kufokasa nacho ndeinonzi html ndo yatichanyanya kutaura nezvayo because ndo yatinoda kunyanya kufokasa nezvayo and html inonzi hypertext markup language usanyanyenyuda kuzviconfusa nokuda kunyanya kunzwisisa zvazvinoreva izvi ndichazozviexplaina pamberi wambodza zvimwe zvinhu zvakawanda kuti unyatsonzwisisa kuti zvinoreva because ndikazvitaura iko zvino it won't make any sense and but chinja ndichangotaura ndichekuti this is a type of a code that you use to structure your web content and give it meaning and purpose and since tichigadzira a website a, a social network yedu it's a website and html ndo inoita kuti tiise structure pazvinhu zviri kubuda pawebsite pedu for example structure yekutaura kuti this is the heading this is the title ndiri kutaura structure yekuti iyi ndo content yedu yewebsite ndo iri kupa structure yekuti eh, iyi ndo futa yedu kana ndo kubottom kwewebsite ndo inokwanisa kutipa structure yekuti aya malists iri itable redata aya maimages and ibasa rehtml irororo kana muchiona kuti zvotinenge tiine maposts kana iri social network kuti pane maposts ari kubuda akasinsena iyo structure iyoyo tinee tichipiwa nechi nehtml and ndo basa rehtml then tine css iyo taitizvo tichazonyanya kutaura nezvayo mberi but ikonoda kuti ngozoti chi css is cascading style sheets and iyi ndo code inoita kuti tiise style kana kuti tidecorate website yedu for example tikuda kuti paite background color yered ibasa recss irororo rokuti ngatiisei background color yered kana uchida kuchinja text yako color uchida kuti ah, iyi text ndoda kuti ite green ibasa recss irororo and inoita zvakawanda zvokuti decorate chi website iyo tichazonyatsoitarisa in detail nokufamba kwenguva then we have javascript javascript ndo inopa functionality kuzvinhu zviri muwebsite medu for example kuti ukati ndikaclicka this button ndoda kuti pavhure a new, a, a new window ijavascript ukati ndikaclicka button ndoda kuti text iri apapa idisappear and ibasa rejavascript ukati ndoda kuti ndikaklika apa ndoda kuti ichinje style website yedu ichinje style kana text yangu ichinje color ibasa rejavascript saka javascript ndiri kuita kuti website yedu ive ive interactive iresponde kune zvatinee tichiitidi iite ndo basa rejavascript saka tisati tanyanya kuenda mberi ndataura kuti tichange tichinyora makodzi ekuti kombiyuta yedu inzwisise makodzi ayo tinei tichimanyora sei tinomanyora pai amsure kuti vazhinji venyu mamuine that question musoro kuti ayo makodzi tinei tichimanyora sei we need a special software inonzi um, inonzi a text editor and a text editor isoftware kuti tinokwanisa kunyora macodes edu kana tasevha macodes edu taakukwanisa kumaita kuti computer ichimaverenga ichimanzwisisa muchazoona kuti ne tichizviita sei patichange tichizviita but for now we want to install a text editor tine matypes ematext editor akawandisa and kune inonzi visual studio code kune inonzi sublime text kune inonzi notepad plus plus akawanda apa ndangopa maexample seari popular acho isusu muno isusu panapa tichange tichishandisa inonzi visual studio code ine zvayakanakirawo muchazozviziva pamberiwo kana wazombotanga kuexperimenta nemamwe maeditors uchazotanga kuzoonawo zvakanakira zvinoita kuti visual studio code ishandiswe nevanhu vakawanda saka for us to have visual studio code chatinoda kuita kuvhura browser redu kana tavhura browser redu paunosecha anyway pakanzi search wobva wanyora kuti visual studio code by the way ndokurudzira kuti izvo kana watanga zveprogramming uchiita zveprogramming ushandise chrome browser because chrome browser rine zvarakanakira kudarika mamwe mabrowser when it comes to coding when it comes to programming and saka ndinokurudzira kuti mudownload kana usi wanga usina chrome udownloade chrome ushandise chrome chazozvionwa pamberi apo chazonyatsozozvinzwisisa kuti wai ndichiti udownloade chrome saka pachabuda kana ukasecha visual studio code pachabuda this uh, section pairi under website yakanzi code visual studio com saka ndoda kuti uclicke ipapo kana waclicka ipapo ichabuditsa this page saka ndoda kuti uende pakanzi download iri kubuditsa yakati for windows pano because computer yandiri kushandisa iwindows saka tikaclicka download for windows ichabva yauya pathis page but inobva yatanga kudownloader ichaona download redu ichiapia kunoku chabva yatanga kwa ndiyo yaudi yakuupload yakudownload i mean saka ini zvangu ndinayo kudhara ndakadownloada kudhara saka once ya ya yadownloada eh, ndichagadzira rimwe vhidhiyo kune vasingazive kuti unoinstalla sei software handi but chaunongoda kuita pana ndechekungouya wongopresa chi wongopresa iyo yacho inenge yadownloada inobva yatokubuditsira kahwindo kekuti utotanga kuinstalla chounenge uchingoda kungoita kazhinji kacho kungoita manext next next next but ndichagadzira zvangu vhidhiyo kuitira kuti vaya vasi vasati vamboinstalla masoftware zvivaitire easy and saka kana wainstalla visual studio code yako kuti yapedza wakwanisa kuinstalla zviripo ukauya panapa pa pekuti useche anyway pekuti unokwanisa kusecha unokwanisa unobva wanyora kuti visual studio code kana kutongonyora inobva yabuda saka ukaklicka ipapo inobva yavhura this window saka neyavhura this window zvakureva kuti yakwanisa kuinstalla our software yatiri kuda kushandisa e, code editor yedu yekuti ndo matitange tichinyora macodes edu kana iri code yedu yehtml yatataura ndo matinenge tichinyora yecss iya ndo matinenge tichiinyora yejavascript ndo matinenge tichiinyora saka i think this is enough for this uh, tutorial tichatanga kumunext video medu ndomatichange taakutanga kudzidza html kuti inoshanda sei taakutanga kunyora kodi yedu yehtml saka thanks for watching e, eh, musakanganwa kusubscribe toonana munext